Үтүө күнүнэн. Мин музей биир кырдьаҕас үлэһитэ буолабын. Кыраайы үөрэтээччилэр испиэктэрэ киэрэбин Чурапчы улууһугар. аатын Пенина Валентина Дмитриевна диэн бэйэм анал музей үөрэхтээхпин ону таһынан сон культура үлэһитэбин ийэм тухары музейга үлэлээбитим ону бу кэнники сылларга айнародная студияны айылгы культура киинигэр дьаһайбытым салайбытым үлэлэппитим Саха Республикатын уонна ССРС культуратын туйгуна, Саха Республикатын культуратын үтүөлээх үлэһитэ, Российскай Федерация суруналыыстарын чилиэнэ Валентина Дмитриевна Пинигина культура эйгэтигэр уопсайа чордан сыл үлэлээбитэ. Онтон Андрей Андреевич Савин аатынан Чурапчытааҕы история уонна этнография музейыгар тыһынча тоҕус сүүс сэттэ уон тыһыынча тоҕус сүүс аҕыс уон алта сылларга научнай сотруднигынан тыһыынча тоҕус сүүс аҕыс уон алта тыһыынча тоҕус сүүс тоҕус үс сылларга директорынан икки тыһыынча икки тыһыынча биир сылларга экскурсия тэрийээччинэн икки тыһыынча сэттэ икки тыһыынча уон икки сылларга фонда харайааччытынан үлэлээбитэ Кини научнай сотруднигынан үлэлии киирэригэр директорынан улуус уран тарбахтаах маастара Елена Алексеевна Пермякова үлэлиирэ. Кинилэр уран-уус дьоннору түмэн, күүскэ ылсан үлэлээбиттэрэ. Ол курдук, тирииттэн, туостан, көмүстэн, саха төрүт киэргэлин, иһитин-хомуоһун оҥотторон, эгэлгэ таһымнаах быыстапкаларга кыттан, сылтан сыл үрдүк кирбиилэри ситиһэн испиттэрэ. Аҕыс уонна сыллар Чурапчы уус-уран айар түөлбэтин киэҥ эйгэҕэ таһаарыы кэминэн буолбута Дальнай Восток, Россия, Союз түһүлгэлээх быыстапкаларыгар киһи уонна кини эйгэтэ диэн норуоттар икки ардыларынааҕы уонна Азия эйгэтэ улахан түмсүүлэргэ үрдүк сыанабылы ылбыттара. Тыһыынча тоҕус сүүс аҕыһын аҕыс сыллаахха Ленинградка ССРС норуоттарын этнографиятын музейыгар буолбут түһүлгэҕэ Чурапчыттан он бир маастар кыттыбыт. Уран тарбахтаахтар түмсүүлэрэ, уһун сыллаах айар үлэлэрэ сыаналанан, элбэхтик республиканскай, союзнай таһымнаах быыстапкаларга кыттан, тыһыынча тоҕус сүүс аҕыс уон тоҕус сыллаахха народнай коллектив аатын ылары ситиспиттэрэ. Бу ай норуот талаанын арыйар студияҕа Валентина Дмитриевна икки тыһыынча уон икки, икки тыһыынча уон аҕыс сылларга эмиэ олус таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. Улууска регионнар икки ардыларынааҕы быыстапка ыытыллыбыта. Манна Иркутскайтан, Амуртан, Новосибирскайтан уонна Ада атын сиртэн маастардар кыттыбыттара. Дьөһөгөй Бэлэҕэ Улуу Кудаҥса сыдьааннара, республиканскай быыстапкалар, маастар-кылаастар ыытыллыбыттара. Валентина Дмитриевна Чурапчы музейыгар үлэлиир кэмнэригэр музей историятыгар уларыта тутуулар буолбуттара. 1908 аҕыс сыллаахха Чурапчы музейа Емельян Ярославскай аатынан Саха музейин филиала буолбута. 1909 сылтан музей муниципальнай бас билиигэ бэриллэн, улуустааҕы культура управлениетын иһинэн үлэлиир. тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун икки сылтан музей кыраайы үөрэтэр диэнтэн история уонна этнография музейа диэн уларытыллан ааттаммыт тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун алта сылтан андрей андреевич савин аатын сүкпүтэ бу уларыйыылар барыта саҥа докумуоннары саҥа былааннары үгүс түбүгү аҕаллахтара музейга директордыыр сылларыгар республиканскай музейдары көрүү күрэҕэр Чурапчы музейа бириистээх миэстэлэргэ сылдьара. Чурапчы музейа методическай киин буоларын ситиспитэ, нэһилиэктэргэ, оскуолаларга, музейдар тэриллиилэригэр көмөлөспүтэ. Кыраайы үөрэтиигэ Чурапчыга күн тахсар диэн улуус аҕыс уон сылынан тахсыбыт документальнай киинэ уһуллуутугар сценаристаабыта. Оройуон олоҕун-дьаһаҕын, историятын, өйдөбүнньүк миэстэлэрин туһунан букулеттары Чурапчы Уран уонна Дархан уустара диэн тиэмэҕэ бюллетеннэри хомуйан оҥорууга үлэлэспитэ. Чэй иһии сиэрэ-туома, ааргырар аҕыс айан аартыгар, Олоҥхо ыһыаҕын иһитэ, онтон да атын үгүс бырайыак автора. Афанасий Петрович Мунхалов аатынан хартыына галереятын тэрийиигэ көхтөөх кыттыыны ылбыта. Саҥа олох хаһыакка биһиги талааннарбыт диэн рубрикаҕа норуот талааннаахтарын, оройуон историятын туһунан очеркалары, ыстатыйалары суруйан таһаарара, хомус уонна саха таҥаһын тигээччилэр түмсүүлэрин биир өйөөччүннэн уонна көҕүлээччиннэн буолбута. Памятниктары харыстааһыҥа үгүс үлэни ыыппыта. Архивнай материаллары хаһан, ситэ үөрэтиллэ илик памятниктары үөрэппитэ. улуус депутаттарыгар реестрга памятниктары киллэрии докумуонун бэлэмнээбитэ өлбөөдүйбэт өйдөбүнньүк ытык өйдөбүлэ диэн икки тыһыынча уон сыллаахха кини бырайыагынан альбом тахсыбыта республика музейдарын кытары үөрэх-билии атастаһыытын үгүстүк ыытара саха сирин соҕуруу өттүн баһылааһын историятын үөрэтэр нерюнгритааҕы Дьокуускайдааҕы национальнай-художественнай Таатта, Ньурба, Майа кыраайы үөрэтэр музейдары кытары хардарыта экспедициялары, быыстапкалары, конференциялары тэрийбиттэрэ. Валентина Дмитриевна национальнай-художественнай музейы кытары ыкса үлэлээбитэ. «Раритеты Якутии» диэн НХМ бырайыагар Чурапчы улууһуттан куратордаан республикаҕа бастакыннан быыстапканы туруоран «Раритеты Якутии» Чурапчинский улуус альбом каталогка музей экспонаттара үөрэтиллэн, түмүллэн республикаҕа бастакыннан тахсыбыттара. Раритетка киирбит экспонаттар бары реставрационнай ыраастааһыны ааспыттар. Коллекция изделий из серебра и металла альбом тахсыбыта. Улууска виртуальный музей аһыллыбыта. Кини биир үгэс буолбут бырайыагынан буолар сыл бастыҥ экспоната диэн Илин эҥэр музейдарыгар ыытыллар күрэх. Музейдарга баар ураты экспонаттары таһаарыыга музейдар доҕордоһууларын, билии сатабыл атастаһыыларын олохтуур аналлаах тэрээһин. Бу тэрээһин икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха онус төгүлүн ыытыллыбыта. Ити курдук Валентина Дмитриевна Пинигина саха төрүт малын-салын үйэтитиигэ, саха культуратын сайыннарыыга, музейдар доҕордоһууларыгар үгүс үлэни ыыппыта. Андрей Андреевич Савин аатынан Чурапчытааҕы история уонна этнография түмэлэ сайдарыгар, үрдүк таһымҥа тахсарыгар, сүрэҕэ тэбэрин тухары күүһүн-уоҕун харыһыйбакка үлэлээбитэ.